Mpanyin no se ɔbra horow yi yɛ akwantuo. Saa ara nso na ɔdwontofoɔ bi kaa n'asɛm sɛ akwantuo mu nsɛm nyɛ ne nyinaa na yɛka. Woankɔ bi nso a, wose yɛankɔ. Wiase no akwantuo wei, ɛka nnipa daa daa asetena mu abrabɔ ho. Na obiara nso ne botaeɛ a ɔde tu kwan. Ebinom tu kwan kɔ amanfoɔ kuro so kɔkɔsua adeɛ. Wɔkɔ na wɔnya nimdeɛ a, wɔabɔ wɔn ti. de abɛboa wɔn man. Ebi nso tu kwan kosi wɔn man ananmu kodi dwuma soronko de ma wɔn man. Ebinom deɛ koraa deɛ wɔtu kwan a, wɔtu kwan sɛ wɔkɔ akɔgye wɔn ahome, mekyerɛ vacation. Nanso woba abibire man mu a, nnipa dodoɔ no ara, yɛmfa yɛn man Ghana nyɛ mfatoho, tu kwan. nkanka mmabunu no, wo ne wɔn ntwetwe nkɔmmɔ fa akwantuo ho a, dodoɔ no ara ne suadehunu botaeɛ nti a wɔpɛ sɛ wɔtu kwan ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔpɛ abrabɔ mu yiedie. Yɛn apotɔ kasa mu, yɛbɛka sɛ to seek for greener pastures. Na wɔn a wɔatumi atu kwan no, saa abrabɔ mu yiedie no, wɔkɔ a, aso wɔn nsa ka anaasɛ ɛkɔyɛ hwɛbuada? Ɛno deɛ, ɛyɛ nkɔmmɔ a yɛbɛtwetwe no da foforɔ. Na ɛnnɛ nkɔmmɔ a yɛreba abɛtwetwe yi deɛ, yɛreba abɛhwɛ kwan a nnipa binom fa so tu kwan kɔ amannɔne, ɛnkanka mmabunu a wɔfiri yɛn ayɛ kurom Ghana man no mu. Yɛnim sɛ anka no papa mu deɛ woretu kwan akɔ ɔman foforɔ so deɛ a, wokɔ embassy na ɛneɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ no wotumi de ne nyinaa gu akwan mu a anka yɛama wo visa na ɛneɛ woatu kwan no wɔ asomdwoeɛ kwan so. Ebinom deɛ wɔfiri sɛ wɔtwe wɔn mu ne bɛtene yɛ pɛ koraa mpo no a, nyɛ ade a wɔn nsa betumi aka saa visa no bi nti, wɔfa kwan foforo so de tu kwan kɔ Europe aburokyiman mu. Na saa nsɛm yi, yɛatete bebrebe. Bebree fa fam kɔfa Libya asase pradadaa so, Libya desert so, bɔ mu ara kɔ kɔpem Libya. Ebinom kɔ koduru koraa mpo no a, wɔmma no nsoɔ binom nya abooduro akɔ kɔduru Italy. Na saa nsɛm yi no, yɛ a na yɛte bebree. Na ɛmu nsɛm no, ɛyɛ a na ɛnyɛ anika. Abenedie, amanneɛ ne kɔdankɔ a amanfoɔ fa mu no, ɛyɛ a na ɛnyɛ anika. Ɛnnɛ, manya aberanteɛ bi, yɛ a ɔfaa saa kwan no bi so tuu kwan firi Ghana kɔpem Libya, san nya abooduro, twaa po kɔpuee mu wɔ Italy. Nnɛ, waba abepue mu wɔ Germany kurom ha. Ɔno na me ne no ba bɛtwetwe nkɔmmɔ, na yɛatie n'akosɛm, amanneɛ a ɔfaa mu, na ɛnneɛ wo a wotie me yi, me ne wo nyinaa, afotuo bi wɔ mu a yɛafa bi. Nyɛ yɛn na ɛbɛboa yɛn a, ɛbɛtumi aboa yɛn nua bi. Nti, saa mmerɛ yi deɛ, mɛma me nua yi a me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ yi akɔ aba. Me nua, mema wo akɔ aba de ba Bface TV so. Me din de Bonnie, na wo nso din de sɛn? Mpakyɛ, me de Frank Date.
Frank Date? Yeah. Good.
Na before sɛ yɛbɛhyɛ nkɔmmɔtwetwe no ase koraa no, Ghana no, ɛhefa na wofiri? Mpakyɛ, Ghana no, mefiri Bonoman mu. Yeah, Bonoman mu, kuro bɛn so? Mpakyɛ, mefiri Drɔbo.
Drɔbo? Gyaman, Gyaman South Municipal. Good, good.
Nti Drɔbo no, yɛbɔ wo din Frank Date a, wo nnamfofoɔ ne w'abusuafoɔ hɔ nyinaa nim sɛ yɛdehyeɛ Frank Onie? Ah, me mfa no sɛ abusuamfoɔ ɛna ɔmo ɔmo nim deɛ bɛka sɛ Frank Date ɔmo bɛhu nipa koraa ɔde but saa berɛ a mekɔ me mfa no sɛ secondary uh, eh, JSS no na dodoɔ no ara no drɔbo demonstration deɛ yɛde frɛ maa no skin bones. Hey, skin bones ah.

Because wo nyina na Libya kwantu no wɔ m'ani so. Okay, nti saa Libya kwantu no na wo wɔ ne so no, botaeɛ bɛn na na ɛhyɛ wo tirim sɛ wode tu kwan no? Mm, botaeɛ a ɛwɔ m'ani so no sɛ, eh, bi ne n'asɛm, eh, me ankasa no mekɔ sukuu nyina na mempɛ sukuu, na mepɛ akwantuo yie. Ya, na akwantuo ɛwɔ m'ani so. Because me maame koraa kaeɛ sɛ me nkɔ sukuu because sukuu deɛ hia but ne nyinaa akyi na menim sɛ akwantuo no ɛna the main thing ɛwɔ m'abrabɔ mu because na adesua no me ankasa no mekɔ nyinaa no nyinaa na me concentration ne sɛ mewie koraa duru hɛn koraa no a metu kwan good because akwantuo no ayɛ sɛ ɛwɔ ɛwɔ wɔne so deɛ nti ama akwantuo wohu sɛ Merebɛhyɛ eh, nkɔmmɔtwetwe no ase no, meka sɛ obiara ne botaeɛ a ɔde tu kwan. Obi wɔ hɔnom a ɔkɔ for vacation, obi wɔ hɔnom a ɔno nso kɔ sukuu. Na kyerɛ sɛ deɛ wokɛkɛ deɛ, na te mu sɛ sukuu koraa asɛm deɛ, ɛnni w'ani so. Enti wo deɛ, sɛ worekɔ akɔpɛ abrabɔ mu yiedie. Yeah, abrabɔ mu Good, yiedie.
I want good. to hustle. Enti yɛmfa no sɛ nti adwuma a na woyɛ no Ghana no, na afiri sɛ abrabɔ mu yiedie no, ɛnyɛ adeɛ a Ghana no, adwuma no a na woyɛ no, ɛbɛtumi aboa ma wadi yie wɔ abrabɔ mu. Adwuma a na meyɛ no Ghana no, na ɛnyɛ adwuma bi a I make it like ɛɛ eh, bi na asɛm for the for that period na meyɛ sɛ I want to raise money mm -hmm. to mhm. travel to Libya. Good. But na ɛnyɛ adwuma a na ɛda ma akoma so sɛ ɛsɛ meyɛ dɛn meyɛ.
No, nti na sɛ wo deɛ no matter what wonim sɛ wodɛ wohyɛ berɛ a ne akwantu akwantu mu na wokɔ a wobɛnya wo yiedie good na wofaa saa adwene sɛ wobɛtu kwan no Wobɔ w'abusuafoɔ, wo maame, w'abusuafoɔ amaneɛ sɛ wopɛ sɛ wotu kwan kɔ Libya? Yeah, mebɔɔ wɔn amaneɛ because mehyɛɛ ase sɛ mepɛ sɛ mekɔ Libya na meka kyerɛ wɔn sɛ na mesua. Na Mhm. menkɔɔ Nti, secondary school na, koraa. ah, na wonya nkɔ secondary school Na mpo. mewɔ S, J, eh, JHS. Saa berɛ no na wofa adwene sɛ wonya a wobɛtu kwan akɔ Yeah, Libya mmom ɔ? yeah. Good. Nti woka kyerɛɛ wɔn no, mfa no sɛ the time a wo, biribiara sii po a wopɛ sɛ wotu kwan, na wode bɛyɛ mfeɛ bɛyɛ sɛn? Memfa no sɛ mefiri Ghana atu kwan akɔ Libya, memfa no sɛ mewɔ mfeɛ aduonu num, twenty five years. Twenty five years, good.
Nti fast forward, nti wo ne wo maame ne w'abusuafoɔ no kan no, wɔn nso pene so maa wo sɛ tu saa kwan no? Oh, wɔn ampene so. For example, me father deɛ wampene so because ɔka kyerɛ sɛ adɛn ne sɛ megyae studies na matu kwan anaa megyae school atu kwan. Ɛna me maame nso ka kyerɛ me sɛ ne so na ɔno nso mpene so because ne so ne so no deɛ ne sɛ eh, even sɛ ɔbɛ te ase ma atu kwan koraa na ɔyɛ sɛ mewi high school good good ansa na matu kwan na mo kuro mu hɔ nom no drɔbo right yeah, drɔbo. na moatete sɛ amanfoɔ bi akɔkɔ libya ne bi pɛn anaasɛ sɛn na libya kwantuo no na nnipa a ɛwɔ drɔbo no ɔmo hu saa kwantuo no ya libya kwantuo no yɛahu ɔmo a ɔmo akɔ libya no bi asen aba even mewie Gyes yɛ wie sekan ɛɛ high school no ɛɛ high school no na bebree akɔ akwantuo no bi a dɛn aba sɛ wate aseɛ nti ɔma yɛ so yɛyɛ adwene sɛ nso yɛbɛkɔ bi even nipa no koraa no a ɔdii ma nim kyerɛ kwan no nyina na no so ayɛ dɛn akɔ libya no bi a ayɛ dɛn asen aba back to drɔbo ok nti fast forward ne sɛ wasi wo bo wobɛkɔ libya no Enti wokɔ Libya no, sɛn na akwantu no hyɛɛ ase? Wo ara na wofaa bag na wokɔeɛ, anaasɛ wo ne nnipadɔm bi anaa kɔsii obi so na wɔn mmom kɔnɛhye man bi na ɛde mo kɔeɛ, anaasɛ sɛn? Na akwantuo no rebɛhyɛ aseɛ berɛ no soo sii soo sɛ mehyɛɛ mesii m'adwene pi sɛ mɛtu kwan no, eh, wɔn a wɔakɔ bi pɛɛ no, we asked them questions sɛ deɛn na ɛrekɔ, deɛn na ɛrekɔ, nti obi a wakɔ hɔ pɛn na ɔdii m'anim yɛɛ biribi biara maa me. passport sɛm ne bibiaa no ɔyɛ maa me gadaa one or two boys bi a yɛne ɔmo bɛ firi drɔbo aba takyima bɛ meeti mamfoɔ na yɛne ɔmo ahyɛ akwantuo no ase. Nti na ayɛ sɛ mo wɔ obi te sɛ nfa nsɛ kakra na ɛbɛka sɛ connection man bi a ɔde mo kɔ nti drɔbo foɔ no koraa nyɛ wo nko ara na ane eh nipa bi na mo ko bɛ ka takyima foɔ no ho na na ɛyɛ ma eh mɛma nko ara anaasɛ na mmaa ka ho. Oh na ɛyɛ mɛma. Mɛma nko ara good fast forward sesei Mo a moabɛhyɛ akwantuo no ase, moafiri Ghana. Nti mofirii Ghana no, ɛhe na modii kan kɔsiiɛ? Yɛfirii Ghana, memfa no sɛ for example, mefirii Drɔbo no, yɛbɛsii Sunyani. Nti mefirii Sunyani no nso, mefaa ba ɛɛ kaa baa Techiman. Yeah, nti ɛfa no sɛ wode nso Nti woabɛhyia firi connection Techiman ban. no, mesan faa kaa kɔsii.

na yɛhyia obi no ayɛ dɛ sɛ because Bolga no yɛ the border of Ghana and uh, Burkina Faso. nti sɛ moaduru Bolga nti moduru Bolga no ɛhefa biam na kwanto no ɛsa ɛtoa so ya yɛduru Bolga no yɛduru migration ɔmo check yɛ yɛ yɛkita passport no yɛ yɛnkita passport but yɛduru Bolga no a ɔmo nkyɛ te sɛ you are you are holding the right uh, the, the the the the fake or the real one passport no ya ɔmo na kyerɛ sɛ deɛ wowo kan na ebi mu wɔ hɔ nom a passport no ɛgu tam no Na ɛnyɛ papa. Yeah, passport yɛde kɔ Arabia bia ne hɔ ɛnyɛ ɛyɛ papa. Mm. Yɛfɛ no ntu nhyɛ mu. Yeah, no wode obi di na ɛyɛ anaa sɛ because sɛ passport nka ate Ghana no ka wo abɛtumi ayɛ passport a. For example, ɛnyɛ ayɛ bia.
Wote ase si a yi, memfa no sɛ wo passport na memfa no sɛ bi a memfa no sɛ a spy. Wo mpɛ bi ma anaa sɛ bibi saa na kyɛ sɛ wo picture ɛda so na yɛ yi picture no afi na ɛde me de ahyɛ mu. Nice one. Nti na kyerɛ sɛ wo no wo mpɛ sɛ wo bɛkɔ Ghana ɛyi akɔ akɔ passport office sɛ wo bɛkɔ akɔ wo pɛ no ntɛm na yɛ sɛ wayɛ sɛ good fast forward nti Burkina ɛhe ɛna akwantu no ɛsa kɔsi yɛ. Burkina no yɛ totoo mu ara yɛ bɛwura Niger Niger no Niger no before wobɛwura Niger a you process Aa sɛ akwantuo no bɛhyɛ aseɛ ansa na wakɔ Libya no, wofiri Burkina wobɛtotom aa Niger no baabi a wobɛsi paa ansa na wo nso yɛaka sɛ memfa no sɛ hɔ no ankasa nso yɛ camp ankasa. Ghanafoɔ no bebree wɔ hɔ, wɔn a wɔayɛ stranded, wɔn a wɔn wɔn nyɛɛ stranded a they are really to go no ayɛ baabi a yɛfrɛ hɔ Agadez That ɛwɔ is, Niger.
ɛwɔ Niger hɔ nom. Yeah. Nti saa Agadez hɔ no, yɛ a yɛatete sesaadi no Agadez, wo sɛ ebinom kɔ a, wɔkɔto ebinom a wɔayɛ stranded,

Memfa no sɛ saa bere a merefiri me kurom no, sika a mesesaeɛ into sefa no, na memfa no sɛ saa bere sika a ɛbɛka sɛ six hundred Ghana. Six hundred Ghana? Yeah. Good.
Nti woakɔ akɔduru Agadez. Nti Agadez hɔ no, mokɔeɛ no nso mo spɛndee sɛn wɔ Agadez hɔ nom?
Agadez ankasa no, memfa no sɛ yɛ spɛndee like, memfa no sɛ two to three days ansa na wɔpuhyiiɛ From Agadez a yɛbɛyɛ sɛ you face from the journey from Agadez to Durku that's the border town between Libya and Niger. Nti mo duru Agadez wɔn nso so a ɛno Ghana ni connection man na na ɛde mo kɔ anaa sɛ wɔn nso so gyaa mo de mo ma ebi a Niger foɔ na wɔn ɛwɔ hɔ no ma wɔn nso so yɛ saa adwuma no. Saa connection wei no nyinaa yɛ Ghana foɔ ɛna ɛyɛ majority no a Ghana foɔ no bɛboaboa ne nua Ghana foɔ no ansa na wapɛ car a ɔde wɔn bɛ yɛ dɛn? bɛkɔ baabi a ɛsɛ sɛ wɔkɔduru. Nti na yɛn sɛ wɔkɔ deɛ yɛhwɛ nkɔmmɔdie mu deɛ a, ɛfiri ɛɛm Borɔbo ba bɛfa mu wɔ ɛyɛ aba bɛduru Agadez ne Durku hɔ no deɛ na yɛ sɛ biribiara kɔ tɔɔtee. Moannya ɛɛm moamfa ahokyerɛ biara mu. Wahu Libya kwantuo no, yɛhyɛ aseɛ a, obiara ne ne deɛ. Because me deɛ menka nkyerɛ wo sɛ mesii so firi me kurom no mekɔɔ Tɔten. Mankɔ Tɔten. Nti deɛ mepɛ sɛ mehunu sɛ, nneɛma bɛn na wofii sɛ wofaa mu a na ɛyɛ deɛ ɛyɛ adeɛ, ɛyɛ ateeteɛ From, kɔsi saa Agadez hɔ no? menfa no sɛ from Agadez no na me problem nyinaa hyɛɛ aseɛ. Agadez, wɔhyehyɛɛ yɛ guu car no mu a yɛhyɛɛ aseɛ sɛ yɛkɔ Durku no. Nti car bɛn na ɛyɛ a wɔhyehyɛ gu mu ɛ? Te sɛ VIP no bi anaasɛ? That time no yɛ car ɛde firi Agadez a yɛtu kwan afa dɛ ɛsɛ yɛfɛ no combine. Combine. Ya. Saa cars no a normally no mhm. memfa no sɛ saa tikretɛs akɛseɛ no memfa no sɛ bi te sɛ anwea car mhm, mhm, akɛseɛ no long ones no saa cars bi nsaa na ɔmo hyehyɛ egu. Yàrá ìdúbà ntẹ nípa bẹ́ẹ̀ sẹ́ ni ẹ̀hyehyẹ gu. Wọ́n hyehyẹ nneɛma de gu car no mu. Nti nneɛma no so na yɛatanatan nneɛma no so. Sɛ deɛ wo nan ne wo taataa so te sɛ deɛ saade. Sɛ sese nka mete ase si yɛ na obi hyehyɛ me nan ntam. Obi ne hyehyɛ mu saa hyehyɛ mu saa. Na wɔde kɔ akɔ wura ze agades. Agades.
Yeah. Good.
Nti ɛno no fan sɛ mo journey no ɛyɛ how long? Memfa ne sɛ ma menka asɛm baako nsɛ mɛka obi saa ma asɛm sɛ yɛhu no

Yɛduru baabi yi, yɛnam mu ara na kaa no agyina because yɛ kwan na wɔn de saa memfa no sɛ Ghana fraktor yellow akɛseɛ no ntoa no wɔn de agu kwan no so saa nti saa kwan no na driverfoɔ no trezi de kɔ Durku nti yɛkɔ yɛkɔ nam n sɛ hɔ no nso desert no soso aboɔ ɛwowɔ desert no so nti yɛnenam nnamu a brother yɛkɔpie a Arm robbersy no ɔmo ama warning shoot ɛna ɔmo yii a egu combine no nyinaa sii fɔm nti yɛsii fɔm no ɛna wosi fɔm nso ɔmo ma wo nyina hoo woda hɔ flat yɛnim butu fɔm ɛna ɔmo sign line nti ɔmo bɛkyerɛ sɛ bia mɛmfa no sɛ bia obia bɛtua tan safer for example na watua tan safer na ɔmo ama wasɔre wantua ɔmo ma wonsɔre Ya. Kwan a wɔfa so bɛgye sika no firi hɔ na wɔsɛ wɔgye sika no firi hɔ. Nti na sɛ obiara tumi, kyerɛ sɛ faa deɛ, nyɛ sure sɛ na yɛ sika bi a ɛwɔ so nti obiara tumi tuae. Ya, for ex, example na me make yɛ no, but that, Ya, for ya, now no, ya. me werɛ firi sika no amount no, but wɔn ka na wonya sika no tua ma wɔn a, wonni problem with them, they will not make you Nti anything. mo a na mote saa car mu no, obiara tumi nyaa sika no tuae? Obiara tuaeɛ, saa nipa no deɛ biara deɛ, obiara annya problem biara, yɛn nyinaa foro car no san Exactly. toaa Nti akwantuo no. okay, nti from ɛhɔ no ɛhefa na mokɔkɔsiiɛ? Yɛnenam mu ara yɛ daadaa so for so many years meka me story a long story because dɛ sisei no Nyame nko ara nka me sɛ me wu desert so. Me a moda hefa?
Moda car no mu anaasɛ desert anwea na ɛwɔ? Sɛ for example eh driver no kɔ ara me nfa no sɛ one hour time na waka akyerɛ yɛn sɛ eh bia time asosɔ nsɛ yɛda na wa pake na obiara asi na wapɛ baabi na ɔde oti ato kaa no so a, na wanya no nua na wei anya no ne nua, na yɛasan akɔforo kaa no na yɛatoa so. Na kyerɛ sɛ saa berɛ yi a morekɔ yi deɛ adwareɛ ne biribiara nnim saa. Adwareɛ ne biribiara nnim saa. Na na mo aduane nso so, mowɔ aduane wɔ mo. Ɛyɛ gari ɛna ahyetɔ a yɛde bɛfiri Ghana aba no, saa aduane no ara na ɛdi akyi. Na mo nsuo kakra.
Yɛn sometimes no, duruku, agadɛs, duruku ɛna wɔn ankasa no, drivers no ankasa no, wɔbu nsuo gu toa mu a, wohia nsuo a na wɔn ama obi ba yɛn no yɛba firi ghana yɛba no yɛmfa nsuo gari no ne ɛɛ hyetɔ no nko ara na ekura yɛn. yɛ na woka biribi sɛ wɔ nyame nko anka wowu wɔ desert no so ɛdeɛ na ɛyɛ yɛ anka wowu wɔ hɔ. ya that night no ɛɛ one day a yɛhyɛ agya nyinaa ase sɛ for example yɛda sɔre na driver no sɛ yɛntoa so a na yɛtoa so nti yɛtoaa so aa yɛkɔ. Brother me nuanom Ghana foɔ ayɛ na ɔmo atu kwan obi ɛpɛ safety place to sit but baabi a na mete no yɛ duru duruku hɔ a ɛɛ Agadez hɔ a yɛtɔ dua dua yi ankasa yɛfrɛ no dua yi wode dua no woforo kaa no sei ase sɛ mete akonnwa so na wode dua no ahyɛ w'anim sei sɛ womfiri ntɔ abɔnten because ɛyɛ pick up Nti saa wo a wobɛtena edge bia you need that that uh, stick no so wobɛtumi akura sɛ wo mfiri ntɔ sɛ wɔma dua bi saa ayɛ ahoma bɔ wokura nsɛ asi w'ani mu sei na wode wo sei ahyɛ dua no sɛ wontumi ntɔ nana bi ɛyɛ deɛ sɛ sɛ ɛbɛtumi apae wo ntɔhwɛ koraa o ɛbɛtumi apae nti that moment no eh, mekɛ sɛ nka meyɛ ate ato ana me nuanom ghanafoɔ yɛ ayi me ato atwe no hmm. brother obi ɛpɛ space ɛna menni space ɛna menni space nti ɔmo push me nan se Yeah, me nan sei baako sei ɛretwi fam ɛna one side ahange wɔ car no so. Nti nyame nkoa that night no na driver no taa maa so sɛ driver no ɔyɛ sɛ ɔpake na yɛ da ana ɛgye yɛ ahome. Saa da na ɛgyee me. Nyame ɛdi wo ho afofi na ɔde wo nkwa ɛkyɛɛ wɔ. Nti wɔn sɛ nka nyɛ sɛ nka ɔyɛ yɛ nti nka mo tumi ka yɛ sɛ obi pere wo nyina. Dabi.
Kakra wɔn te.
Obiara nte.
They are okay. fighting for their life. lives. Nti fast forward sese yaba abɛduru Libya. Nti Libya mo yɛ dɛn na mo wura mu? Yɛ kyɛkee mo ɛwɔ bɔda no so anaa sese kwan bɛ na mo fa so a mo de wura Libya kuro no. Brother, mi ntumi nka sɛ from aga ɛɛ eh, durukunu a mi wura Libya. Durukunu

a yɛ twɛn time a ɔmo de bɛ push yɛ yɛ committee driver wɔn mu push yɛ ɛɛ collection man wɔ push yɛ dabɛn o yɛ bɛ push mu nnɛ na ɔmo yɛ mo bag na yɛ kɔ noa bi sɛ yɛ bɛ twɛn akɔ pɛn sɛ time no bɛ so berɛ no so yɛ ma ɔmo push yɛ si yɛ kɔ libya yɛ sisi maa yɛ totoo maa yɛ bɛ wura yɛ bɛ wura abɛfɛn sɛn yɛ yɛ kɔ no yɛ yɛanfa, yɛfiri Durukunu, yɛ yɛankɔ right from Durukunu anwura Libya tɔretere mu, but yɛkɔwuraa Chad foɔ tɔretere mu. Unfortunately, yɛ car kɔsɛɛ yɛ. Da a wɔn pushi yɛn nso, na yɛ car mi, car mmienu a yɛ, wɔn pushi yɛn sɛ yɛkɔ Libya, nti yɛ deɛ no, yɛ deɛ no sɛɛ yɛ. Nti yɛkɔdaa Chad mu wɔ desert no so. wɔ nna mmaako mmaako mmaako mmaako mmaako, sixteen days na ɛda ne dɛte so. Na saa ta na mo sika mo sika ɛwɔ ho nsan. Na sika ɛwɔ ho nsan. Mm-hmm.
Nti Chad hɔ no so mokɔ duiɛ no mo wura hɔ no mo yɛ mo sa mo passport ne nyinaa kɔti kwan ana mo de kɔ wura mu ɛwɔ hɔ no. Kɔti kwan ana yɛ nam so. Okay, fast forward.
Nti sixteen days no ɛyɛ dɛ na mo wura Libya.
Sixteen days no yɛdaa desert so uh, berɛ a yɛda desert so yɛ binom aduane saeɛ but aduane no saeɛ no kwan a yɛbɛdidi no chadfoɔ sogyafoɔ no ankasa ɛna wɔn tu kaa ɛsesa wɔn sogyafoɔ aduane san bɛtɔ maa yɛ desert no so nti wonni sika a wonnidi Ntsi bra no a me no firi me kurom a yɛhyɛɛ aseɛ wɔ akwantuo no, me ne no nyina kae sika bɔɔ mu. Yɛkae biribia bɔ mu sɛ anuafoɔ a yɛne no. But ɔno foro kaa foforɔ, ɛna me nso meforo kaa foforɔ. Ɛsɛ mpapamu ɛreba ara no no. Yeah. Okay, now yɛakɔ akɔduru Libya. Moduru bɔda no so a mowura mu akɔ Libya no, ɛhɔ nso mofesi challenges bi wɔ hɔ no Yeah, anaasɛ? mefɛsi challenges.
Mhm. That's the biggest challenges Mhm. in my life. Yɛmfa sogya ha yi, armed robbers deɛ no to nkyɛn. Me firi Libya ɛɛ me nfa sɛ Chad mu a yɛwura Libya no yɛ kaa no sɛ no kaa no a ɔde spare parts no firi Druk Agadez ɛde ɛbra yɛn wɔ Chad mu hɔ ma yɛakora yɛ kaa no ma yɛasen atoa so no saa kaa no nso saa na ɛwɔ problem nti wɔn de bra yɛ a yɛ fixe yɛ kaa no wie no yɛ kaa no kwaa me nfa no sɛ bɛyɛ minute bɛyɛ bɛyɛ num na ɔno so no deɛ n'asɛ ne yɛ gyina atwɛn no. Saa ara, yɛdedidii mu saa ara. Nti yɛwɔ hɔ ara na anwuem mmere bi a na driver no ka kyerɛ yɛn sɛ, Ɛbɔ bere bi sei a, yebewura Libya mu. Nti yɛn nyinaa yɛn ani gyei sɛ, Oo, yɛawura Libya mu awie. Brɔda, yɛmma yɛn ani so a, Libiafoɔ patrol, desert patrolfoɔ nie, sogyafoɔ,
na na wɔbɛsesa yɛn. Na wɔde wɔn kɔ he?
Wɔasi dan bi wɔ desert no so, nti sɛ wɔkye mo desert no so a, ɛwɔ hɔ na wɔkampo mo first.
Ɔmo ka ho. Sesei, afei na nkɔmmɔ no rebɛyɛ dɛ. Wɔakɔ akɔduru Libya. Saa mmerɛ yi, wɔakɔ akɔdi sogyafoɔ nsam. Momma yɛmfa nsi ha nom, na second part no, ɛhɔ na nsɛm no ankasa no yɛreba abɛdwidwa mu yie pa ara. Wɔakɔ akɔdi sogyafoɔ nsam. Ɛdeɛn na ɛsiiɛ? Yɛgyaa no, ɔtumi kɔwuraa mu wɔ Libya. Ɛhɔ na Part Two no, nkɔmmɔ no, yɛba abɛdwidwa mu. Nti yɛde bɛsi ha nom na Part Two no, yɛatoa so afiri Libya hɔ nom. Yɛda mo ase.